Programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar fejn illum flimkien ma' Lino ħa nitkellmu dwar pjanta interessanti, ix-xard. Bonġu l-ewwel nedder. Iċ-ċard qiegħda ssir popolari hawn Malta. Faċli biex titkabbar, sa ftit tas-snin ilu ma konniex familjari magħha, imma dieħla fis-suq sew u tingħoġob ukoll. Dina tista' tgħidilha kważi sostitut tal-ispinaċi li aħna iktar mdorrijin bija. Issa, biex tkabbarha l-ewwel nett tista' tixtriha faċilment min-nursery. U inti kull ma trid jekk se tkabbara fid-dar kif qed nippruvaw infehmu f'dal-programm, anka ġo pot żgħira, faċli titkabbar. Il-pot m'għandix għalfejn, skont kemm se tagħmel, ħa nibdew minn hemm. Imma tista' tagħmilhom ħdej xulxin lin? Ħdej xulxin dejjem trid dik id-distanza ta' qisu ħa nitkellem biċ-ċentimetri, qisu 20 ċentimetru bejn waħda b'oħra, għax hi tespandi, tikber, togħla 'l fuq imma tikber ukoll. Din il-pjanta meta tkun waslet biex taqta' l-weraq minnha, terġa' ttella' dejjem mill-ġdid hi. Eħe, ttik abbundanza ta' minn pjanta waħda. Ifisser hi wara li tibda tikber, mhux taqlagħha u ħadtha kollha? Iva, hija importanti li wieħed Ikun jaf. Le, le, inti taqta' dawk l-erba' werqiet li kibru sbieħ u tista' tużhom, u wara ftit tal-ġranet terġa' tara tibda tgħarr mill-ġdid it-tella' minn taħt. Tajjeb. Issa, meta tajjeb illi niżragħuha din? Tajjeb, mela.
Din titħawwel għandek fir-Rebbiegħa. Marzu tibqa' sejjer sa Mejju. U tolleranti għas-sħana din. Mhix delikata, nerġa' nsemmi l-ispinaċi, mhix delikata bħalha u anke titħawwel ukoll f' qisu minn Settembru, Ottubru, l-perjodu tal-ħarifa. U kif għedna fil-bidu, iddum ittik il-weraq tagħha. U kemm iddum biex tikber? Le, taf, xahrejn din tkun waslet biex tibda taqta'. Ma tridx daqshekk żmien.
U għandha bżonn ħafna xemx, ħafna ilma.
Xemx tħobbha, iva. Ħafna ilma fil-bidu sakemm tqabbadha u dan l-ewwel ġimgħa tara li qabdet, tirpilja u dan. Trid issaqqi regolari tant, trid issaqqi kuljum, iva. Imma mbagħad Trid tara li żżomm il-ħamrija umduża. Ma tridx tħalliha xotta għax d-dekka b'hekk tiżviluppa sabiħ. Irid ikollok ħamrija xejn ta' barra minn hawn, ta' delikata jew hekk. Tkun maħduma minn qabel, iffertilizzata u riżultat tajjeb ikollok. Mhix daqshekk delikata din. U jattakkawha xi insetti, xi ħaġa jew. Ismagħni 'l hawn. Bebbux u forsi mofof ukoll, imma la qed nitkellmu fuq skala żgħira. Wieħed ikollu ċ-ċans, josserva, ejja ngħidu qed jara jitrabbew xi insetti. Me bidejk ukoll tnaddafha ta' tikkontrolla għax qed issemmi pjanti minimi, numru ta' pjanti minimi. Allura ma tridx. Hawnhekk mhux se nitkellmu fuq kura sintetika u x'naf jien. Nippruvaw nżommu kollox. Missier qal għall-persuna li ħa jkabbar id-dar imur jixtri pakkett numru bħal dan diġà biżżejjed. Jaf ikollu ħafna.
Iva ta' xejjed tik ta' tagħmel ta' u tikber ukoll. Fil-bidu għedtlek 20 ċentimetru. Hija forsi trid tispazja iktar, kollok fejn tagħmilha eh, f'wisa iktar. Għax tikber tola u anka tifrex fil-wisa wkoll. Grazzi Lino tal-informazzjoni dwar ix-xard. Ċertament, illum tal-limna kif nistgħu nkabruha id-dar